Helo a chroeso i'r papur dwyradd Cemeg Sylfaen o 2017, y blwyddyn yma roedd angen 23 marc am Cy. Mae'r diagramau'n dangos tri dull, A, B a Cy, sy'n cael eu defnyddio i wahanu cymysgeddau. So ni efo striped o papur hidlo mewn dŵr, ni efo papur hidlo mewn twndis hidlo, a disgl anweddu. Rhowch lythyren A, B neu Cy y byddwch chi'n disgwyl eu defnyddio er mwyn tynnu tywod o ddŵr y môr. So ni efo sylwedd anhydewdd, eisiau cael i ffyrdd o dŵr, felly papur hidlo yw'r ffordd o wneud hwnna. Dangos bod dŵr y môr yn cynnwys halen, wel ni angen anweddu'r dŵr i ffwrdd i gadael dim ond y halen, felly cy, bias ni'n defnyddio hwnna. Mae cromatograffaeth papur yn cael ei defnyddio i ddangos pigmentau sy'n bresennol mewn llifynnau gwallt gwahanol. Hynny efo ffin hydoedd, pwynt dechrau, pellter, llifin gwallt a'r lliwiau. Enwch y dau llifin sy'n cael eu cymysgu i wneud llifin gwallt brown. Mae'r llifynnau yn symud lân y papur yn ystod y proses, so dyma rhai glas, rhai brown, rhai porffor. So rhaid ni canolbwyntio ar y rhai brown, a rhaid i ni ffeindio pa rhai sy'n mewn lliwiau arall. So mae'r smotyn yma yn yr un melyn, ac mae'r smotyn yma ac y smotyn yma yn yr un porthor. Felly melyn a phorffor yw'r ateb. Mae llifyn gwallt gwyrdd yn cael ei wneud drwy gymysgu llifynnau glas a melyn. Lluniadwch ar y diagram y canlyniadau byddwch chi'n disgwyl ei weld ar gyfer llifyn gwallt gwyrdd. Maen nhw'r un cwestiwn y ffordd arall o gwmpas. So mae glas ar y lefel yma. So ni eisiau marcio fe uwchben yr un gwyrdd, fyna, ac mae melyn ar y lefel yna, so eto ni eisiau marcio fe uwchben yr un gwyrdd, fyna. Mae gwerth RF sylwedd yn gallu cael ei ddefnyddio i adnabod y sylwedd hwnnw. Gwerth RF y pigment mewn llifyn gwallt coch yw 0.4. Defnyddiwch y rhyfaliad isod i gyfrifo'r pellter y byddai'r llifyn gwallt coch wedi symud ar y diagram. Pellter wedi symud yw RF lluosir pellter mae'r hydoddyd wedi symud. So maen nhw'n dweud bod yr RF yw 0.4.

Fformwla gemegol potasiwm carbonad yw K2CO3. Nodwch sawl atom carbon sy'n bresennol yn y fformwla K2CO3. Mae yna dau potasiwm, 2K. Mae yna tri ocsigen, O3. K, does dim rhif ar waith y K, mae hwnna'n dweud i ni bod un atom o garbon mewn K2CO3.

Mae'r cwestiwn nesaf yn galed, chwarae teg! Cyfrifwch y canran yn ôl mass o garbon mewn potasiwm carbonad, K2CO3. So mae hwn yn mass y carbon dros moss yr holl beth, lliosi efo 100. So mae'r carbon yn 12, lliosi efo 100, dros mass yr holl beth, so mae yna 2 Potasiwm, un carbon a tri ocsigen. Trwy edrych ar y tabl cyfnodol, ni'n gweld bod mas yr ocsigen yn 16, mas y carbon yn 12, a mas y potasiwm yn 39. Felly, dau potasiwm, 39 plus 39,

Mae'r rhan fwyaf o dŵr tap yng Nghymru yn dod o gronfeydd dŵr yn y mynyddoedd. Dydy'r dŵr o'r cronfeydd hyn byth yn bur. Mae gwybodaeth am rhai o'r camau sy'n cael eu defnyddio wrth drin dŵr tap i'w gweld isod. Tynnwch linell i gysylltu pob un o'r camau â'r disgrifiad cywir. Mae un wedi gwblhau yn barod. So mae sgriniau yn cael eu defnyddio i dynnu allan gwrthrychau fel dail, brigau a sbwriel, a mae hwnna'n mynd gyda sgrinio. Gyda cwestiynau fel hwn, fe fysaf fi'n annog chi i darllen yr esboniad mawr a trio cysylltu hwnna yn ôl i'r gair yn lle darllen un gair a wedyn pedwar esboniad, un gair pedwar esboniad, mae'n well i mynd am yn ôl. So, yn dechrau'r top, mae gronynnau mawr anhydawdd yn cael ei gadael i setlo fel llaid sludge. So mae hwn yn gwaddodiad. Mae bacteria niweidiol yn cael eu lladd i wneud dŵr yn ddiogel i'w yfed. Mae hwn yn mynd gyda clorneiddiad. Mae grynonau bach anhydawdd yn cael eu tynnu allan trwy basio'r dŵr drwy wely tywod. Mae hwn yn mynd gyda hidliad. Mae'r siart cylch yn dangos rhai o'r prif ffyrdd o ddefnyddio dŵr mewn cartref nodweddiadol yng Nghymru. Defnyddiwch y siart cylch i ateb rhan un a rhan ddau. Cyfrifwch ganran y dŵr sy'n cael ei defnyddio i olchi dillad. So ni'n gwybod bod yr holl gylch yn cant y cant.

Rhowch enw'r defnydd sy'n cyfrif am dair gwaith cymaint o ddŵr â defnydd arall. So ni'n edrych am un sy'n tri gwaith rhywbeth arall. So mae 30 rhannu gyda 3 yn 10. Os yna 10 ar fan hyn, nag oes. 21 wedi rhannu gyda 3 yw saith. Os na saith rhywle, oes, gall chi llestri, felly cael bath yw'r ateb. A nes i dechrau gyda'r rhai, rhai mawr a rhannu nhw lawr yn tactegol. Mae pump centimetr ciwb o dri sampl dŵr wedi ei labelu'n A, B a C yn cael eu cymysgu â deg diferyn o hydoddiant sebon a'i hysgwyd. Dŵr distyll yw un o'r samplau. Mae berw bwynt pob sampl dŵr yn cael ei fesur hefyd. Mae'r canlyniadau i'w gweld isod. Rhowch esiamplau dŵr A, B a C yn nhrefn caledwch. So wrth edrych ar yr ewyn sy'n ffurfio, ni'n gwybod bod y mwyaf caled yn mynd i ffurfio'r lleiaf o ewyn, lleiaf o bubbles wrth ddysgu fe gyda sebon. So A yw'r mwyaf caled, B yw'r lleiaf caled, a mae C yn y canol. Rhowch lythyren, y sampl ddŵr distyll, rhowch ddau rheswm dros eich dewis. So, y dŵr distyll yw by. A'r rheswm mwyaf amlwg am hynna yw mae dŵr pur yn berwi am 100 gradd Celsius. Mae hefyd yn cynhyrchu'r mwyaf o ewyn. Ni'n gwybod bod y dŵr pur yn mynd i bod yn dŵr meddal oherwydd does dim byd wedi hydoddi i mewn iddo fe i wneud e'n galed. Mae cyfaint pob sampl dŵr a hydoddiant sebon yn cael ei gadw yr un fath ar gyfer pob prawf. Nodwch pa newidyn arall sydd yn rhaid ei reoli cyn mesur uchder yr ewyn. Disgrifiwch sut y byddech yn rheoli hwn. Awn ni nôl. Mae pump centimetr ciwb o dri sampl dŵr wedi labelu A, B a C yn cael ei gymysgu â deg diferyn o hydoddiant sebon a'i hysgwyd. A, beth am ysgwyd e? Dylwn ni rheoli ysgwyd y cymysgedd a dylwn ni ysgwyd e nifer benodol o weithiau bob tro. Efallai gallwn ni ysgrifennu ysgwyd y cymysgedd deg waith pob tro. Mae calsiwm fflwrid wedi hydoddi yn gallu achosi caledwch mewn dŵr. Rhowch y fformiwla gemegol ar gyfer calsiwm fflwrid. Rhaid ni gyfeirio at tabl wefrau yn y cefn y papur. Mae calsiwm yn plus dau ac mae fflwrid yn meinws un. Dyn ni eisiau digon o ionau fflwrid i canslo mas y wefr ar y calsiwm, ond y ffordd mwyaf syml o wneud hwn yw os mae yna rhifau a maen nhw'n gwahanol, swopwch nhw a rhoi nhw ar gweiliod. So mae'r dau o'r calsiwm yn mynd lawr ar y gwaelod ar bwys y fflorîn, ac yr ateb yw CaF2. Pan mae rhuban magnesiwm yn cael ei ychwanegu at ormodedd o asid hydroclorig, mae magnesiwm clorid a nwy hydrogen yn cael ei gynhyrchu. Mae yna hafaliad geiriol, magnesiwm ac asid hydroclorig yn wneud magnesiwm clorid a hydrogen. Awgrymwch ddau beth byddwch chi'n disgwyl eu gweld yn ystod yr adwaith hwn. Wel, CO, oherwydd mae mwy hydrogen yn cael ei gynhyrchu. A bydd ystribed magnesiwm solid yn mynd yn llai wrth i'r magnesiwm i gyd adweithio. Mae'r cwestiwn nesaf yn heriol. Ysgrifennwch hafaliad symbol ar gyfer yr adwaith sy'n digwydd. Yn gyntaf, edrychwch os mae yna unrhyw beth yn y cwestiwn i helpu ni. Maen nhw'n dweud ni bod fformwla asid hydroclorig yn HCl. So ni'n gallu rhoi HCl fyna.

A rhaid ni gweithio mas fformwla magnesium clorid gan ddefnyddio'r wefrau. So mae magnesium yn plus 2, mae clorid yn minus 1, so yn yr un ffordd ag o'r blaen, Mg 2 plus CL minus, does dim rhif fyna, ond mae yna rhif fyna, so mae'n rhoi tropo fe a rhoi ar y gweilod. So fformula magnesium clorid yw MgCl2. Y cam olaf nawr yw i gyd bwyso fe. Rhaid edrych os mae popeth yn iawn. Ar ochr yma yn yr adweithyddion, mae 'na un hydrogen, ac yn y cynhyrchion mae 'na dau, so dwi angen dau HCl. Nawr mae gen i dau Cls, oherwydd mae gen i dau HCls, so mae 'na dau fan hyn, un magnesium, un magnesium, dau Hs, dau Hs, mae popeth yn iawn. Ac os chi wedi cael popeth yn iawn hyd yn hyn, yn 2017 buasech chi wedi cael C. Mae Amelia yn cofnodi cyfaint o nwy sy'n cael ei gynhyrchu am saith munud ar gyfer yr adwaith hwn. Mae hi'n gwneud yr adwaith ar dymheredd ystafell 20 graw selsiws. Mae'r canlyniadau mae hi'n eu casglu i'w gweld yn y tabl. Soniaf o amser mewn munedau a cyfaint yr hydrogen sy'n cael ei gynhyrchu mewn centimetrau ciwb. Plotiwch graff o'r canlyniadau ar y grid cyferfyn. Tynnwch linell addas a'i labelu A. Pan mae'r amser yn sero, roedd y cyfaint yn sero. Pan oedd yr amser yn un, roedd y cyfaint yn 15. Ac yn y blaen. So dyma'r canlyniadau. Gallu gweld unig mae camgymeriad fyna, dwi wedi croesi e mas, does dim problem. Peth nesaf yw i dynnu llinell addas. Dwi eisiau osgoi unrhyw canlyniadau dwi'n meddwl sy'n anghywir. So mae'r un yma yn anghywir. Dwi'n ddim yn wiglo lawr tuag at y fe, dwi jyst yn gadle mas. Does dim rhaid i'r llinell mynd trwy bob pwynt. Defnyddiwch y graff i ddarganfod cyfaint o nwy sy'n cael ei gynhyrchu mewn 90 eiliad. Wel, mae 90 eiliad yn un a hanner munud, felly dwi'n mynd i un a hanner, lan i'r graff, ac ar draws. Mi os chi defnyddio pen llawer llai drwchus, felly fe'n haws i darllen, ond mae'r ateb yn 21. Yr amser mae'n ei gymryd i'r adwaith ddod i ben. Wel mae hwn yn lle mae'r graff yn mynd yn fflat, felly chwech munud. Mae'r dau cwestiwn yma heb cynnwys unedau, felly dylen ni adio nhw. Centimetr cwb ag munud. Ar yr un grid, brasluniwch y graff byddai Amelia yn ei gael pe bai hi'n ailadrodd yr un arbrawf ar 40 graw Celsius. Labelwch y graff yn B. Wel, yn yr arbrawf cyntaf, gwnaeth hi hwn ar 20 gradd Celsius, so mae'n mynd i bod yn gynhesach. Ni'n gwybod bod y cyfradd adwaith yn fwy pan mae'r tymheredd yn gynhesach. Felly, ni'n disgwyl i'r graff bod yn mwy serth, ond mae hi heb defnyddio mwy o'r adweithyddion, felly by ni'n disgwyl i'r adwaith gorffen ar ôl cynhyrchu yr un gyfaint o nwy. Mae'r wybodaeth ganlynol am elfennau grŵp saith yn y tabl cyfnodol o'r enw halogenau. Mae pob un o elfennau grŵp saith yn bodoli fel moleciwlau diatomig sy'n golygu eu bod eu hatomau'n symud mewn parau. Mae fflwrin ar dop y grŵp, Mae astatin ar waelod y grŵp. Mae clorin, rhif atomig 17, yn nwy gwyrdd golau ar dymheredd ystafell. Mae ganddo ymdoddbwynt o meinws 101 graw Celsius. Mae bromin, rhif atomig 35, yn hylif coch-brown ar dymheredd ystafell.

Mae hydoddiant iodine yn cael ei ddefnyddio fel antiseptig ar glwyfau ac ar gleifion cyn iddyn nhw gael llawdriniaeth. Pa un o'r gosodiadau hyn sy'n rhoi'r disgrifiad gorau o'r duedd yn ymdoddbwyntiau elfennau grŵp saith wrth fynd i lawr y grŵp? Efe, mae'r ymdoddbwynt yn codi, mae'r ymdoddbwynt yn gostwng, mae'r ymdoddbwynt yn cost, codi ac yna gostwng, neu does dim tuedd yn yr ymdoddbwynt. Wel, well i ni uwcholeuo neu tanlinellu unrhyw ymdoddbwyntiau i wneud hwn yn haws. A wedyn ysgrifennu mewn bod

Maen nhw'n dweud i ni bod yr elfennau yma yn diatomig. Beth yw fformwla gywir ar gyfer nwy clorin? Ticiwch yr ateb cywir. Wel, ni'n gwybod bod y llythyren gyntaf fod bod yn rhif lythyren a'r ail lythyren gorfod bod yn is lythyren, ac mae'r dau ar gyfer moleciwl yn mynd yn isel ar y dde. Felly, yr un yma yw'r ateb gywir. Rhagfynegwch werth ar gyfer berw bwynt clorin ac esboniwch eich ateb. Wel, ni efo ymdodd bwynt clorin, sef meinws 101, a ni'n gwybod bod rhaid i'r berw bwynt bod yn uwch na na, so mae'n rhaid i e bod yn uwch na meinws 101. Dyn ni hefyd yn gwybod bod clorin yn nwy ar dymheredd ystafell, sef 20 gradd celsius. So ni'n gwybod bod rhywle o dan 20 gradd celsius mae 'di troi yn nwy, mae 'di berwi, a ni'n gwybod bod hwnna wedi digwydd uwchben meinws 101 gradd celsius. Felly ni'n gallu rhoi unrhyw rhif rhwng y ddau rhif 'na. Mae'n mynd am meinws 50. Mae'r ateb cywir yn minus 34.6, ond does dim rhaid i chi gwybod hwnna. Mae unrhyw rhif rhwng y ddau rhif yn iawn. Mae'r ateb wedi geirio uwchben yr ymdoddbwynt ac o dan dymheredd y stafell. Rhowch y briodwedd sydd gan elfennau grŵp saith sy'n golygu eu bod nhw'n gallu ei ddefnyddio fel sy'n cael ei disgrifio yn y testun. Felly, ni'n edrych am baragraff yn y testun sy'n sôn am sut maen nhw'n cael eu defnyddio. Maen nhw'n cael eu defnyddio i drin diwrefyd cyhoeddus, ddiheintio pyllau nofio cyhoeddus, uh, fel plaleiddiad, um, a hefyd fel antiseptig, ac i trin croen gleifion cyn iddyn nhw cael llawdriniaeth. Buas y fi wedi ysgrifennu lladd bacteria yn yr ateb i'r un yma, ond um, yn y cynllun marcio mae'n dweud gwenwynig. Sawn i am yna. Penderfynwch a yw'r gosodiadau canlynol am ystatin yn gywir neu'n anghywir. Mae'n solid ar dymheredd ystafell. Wel, ni'n gwybod mae'r ymdoddbwynt yn fynd yn fwy wrth mynd lawr y grŵp, Ni'n gwybod bod iodine yn solid, felly ni'n gallu bod yn weddol siŵr bydd ystatîn yn solid. Yn dargludo trydan? Wel na, ni'n disgwyl i hwnna bod yn gywir oherwydd um, mae'n anfetel. Ac ymdodd bwynt sy'n uwch nag 114 graf Celsius, o hwnna yw ymdodd bwynt iodine, felly bydd ni'n disgwyl i hwnna bod yn gywir. Yn sylwedd lliw, Dwi'n ffeindio'r cwestiwn yma yn od iawn. Be dyn ni'n uh, diffinio fel lliw? Wel, mae clorin yn gwyrdd, mae iodin yn llwyd, ac mae bromin yn goch brown, so mae'r gweddill yn lliwgar, so bias ni'n disgwyl i hwn bod yn sylwedd lliw hefyd. Mae gennych chi tri jar sy'n cynnwys y cyfansoddion potasiwm bromid, bariwm clorid a chalsiwm iodid. Yn anffodus, mae'r labeli wedi tynnu i ffwrdd o'r jariau a dydy hi ddim yn bosibl adnabod y cyfansoddion wrth eu golwg, oherwydd eu bod nhw i gyd yn gyfansoddion gwyn. Disgrifiwch ddau brawf gellwch chi eu gwneud ar bob un o'r tri cyfansoddyn er mwyn i adnabod pob cyfansoddyn. Nodwch sut byddwch chi'n gwneud y ddau brawf a nodwch yr arsylwadau byddwch chi'n eu disgwyl ar gyfer pob cyfansoddyn. So ni angen prawf am ionau metel a phrawf am ionau halogen. Ar gyfer adnabod ionau metel dyn ni'n gwneud prawf fflam. Mae sblint llaeth yn cael ei roi yn y cyfansoddion yna'n cael ei roi mewn fflam sy'n llosgi'n gryf. Mae unrhyw cyfansoddion sy'n cynnwys botasiwm yn rhoi fflam lelog. Dwi'n meddwl botasiwm porffor, maen nhw eisiau ni galw yn lelog. Ar gyfer bariwm, fformwla bariwm yw BA, dwi'n meddwl bait afal, afal gwyrdd i'r lliw. Ar gyfer calsiwm, fformwla yw CA, coch, C am coch, a mae rhywbeth arall yn bwysig, maen nhw eisiau ni dweud mae'n coch bricsen. Ar gyfer adnabod yr halogenau mae'n rhaid defnyddio prawf arian nitrad. Hydoddi rhywfaint o bob cyfansoddyn mewn swm bach o ddŵr ac ychwanegu hydoddiant arian nitrad. Ar gyfer ha ha halogen ni'n defnyddio ha ha harian nitrad a mae'r gwaddod, y solid sy'n ffurfio o'r hydoddiant, yn mynd yn dywyllach wrth mynd lawr y grŵp a mae'n mynd o gwyn ar gyfer clorid, trwy hufen ar gyfer bromid, wedyn i melyn ar gyfer aedyd, so clorid gwyn, bromid hufen, aedyd, melyn. Mae atmosffer y ddaear wedi esblygu dros filiynau o flynyddoedd i'w gyfansoddiad presennol. Mae'r siart cylch yn dangos cyfansoddiad yr atmosffer ar un cam o'i esblygiad. Ni efo nwyon eraill un y cant, anwedd dŵr un y cant, carbon deuocsid 18 y cant a nitrogen 80 y cant. Disgrifiwch y prif wahaniaeth rhwng cyfansoddiad yr atmosffer sydd i'w weld yn y siart cylch a cyfansoddiad ar y ddaear heddiw. Dylech chi gwybod yn barod bod y ddaear heddiw yn 78 y cant nitrogen, 21 y cant ocsigen a 0.04 y cant carbon deuocsid. Yr ateb yw, mae yna llai o carbon deuocsid heddiw a mwy o ocsigen heddiw. Chi'n gallu gweld, mae yna dri marc am y cwestiwn yma, a ni wedi dweud dau peth, Felly mae'n marc arall am rhoi un o'r canrannau dych chi wedi cofio o'ch adolygu. Cwblhewch y tabl i ddisgrifio profion cemegol syml sy'n gallu cael eu defnyddio yn y labordy i adnabod hydrogen a charbon deuocsid. Sef y tabl sy'n cynnwys y nwy hydrogen, y nwy carbon deuocsid, maen nhw eisiau chi ddweud y prawf ac yr arsyllwad. Chi'n defnyddio splint sy'n llosgi. Mae yna gamgymeriad ar y cynllun marcio am y cwestiwn yma. Ac os ydych chi'n rhoi splint sy'n llosgi mewn i hydrogen, mae hydrogen yn llosgi gyda pop gwichlyd. Mae yna pop gwichlyd ac mae'r splint yn diffodd. I brofi am carbon deuocsid, dych chi'n byrlymu y nwy drwy dŵr calch. Mae'n rhoi bach o dŵr calch mewn i fan hyn. Gallu gweld mae'n clir a di-liw. Wrth i'r nwy gael ei gynhyrchu a symud trwy'r dŵr calch, dylech chi gallu weld dros amser bod y dŵr calch yn mynd yn lleithog. So lliw debyg i llaeth dros amser. A dyna'r tabl wedi gwblhau. Yn ystod y 250 o flynyddoedd diwethaf, mae lefel y carbon deuocsid yn yr atmosffer wedi cynyddu, Mae'r rhan fwyaf o wyddonwyr yn credu bod y cynnydd yn lefel y carbon deuocsid yn yr atmosffer wedi arwain at gynhesu byd-eang. Mae'r tabl isod yn dangos rhywfaint o ddata am yr atmosffer rhwng 1750 a 2000, neu efo'r blwyddyn crontrwydd y carbon deuocsid a tymheredd y byd-eang cyfartalog. Defnyddiwch y data yn y tabl i ateb rhan un a rhan dau. Disgrifiwch y duedd yn y tymheredd byd-eang cyfartalog rhwng 1750 a 2000. So be ni'n gweld yw mae tymheredd byd-eang wedi mynd lan dros amser, A fan hyn mae jyst yn mynd lan pwynt 1, fan hyn pwynt 1, fan hyn pwynt 2, pwynt 3, pwynt 6. So nid yn unig ei bod e wedi mynd lan, ond bod uh, wedi mynd lan gan mwy dros amser hefyd. Yn y cynllun marcio, maen nhw wedi geirio fe tymhereddau wedi cynnyddu, tymhereddau wedi cynnyddu o symiau mwy dros amser. Cyfrifwch y ganran y cynnydd yng nghrynodiad y carbon deuocsid yn yr atmosffer rhwng 1750 ac 1850. So mae crynodiad y carbon deuocsid yn y colofn yma, ac mae'n mynd o 278 i 288, sy'n cynnydd o 10. So ni eisiau 10 allan o 278, mae'n dechrau.

Mae'r tabl canlynol yn rhoi gwybodaeth am rai atomau A i E. Nid A i E yw symbolau cemegol yr elfennau, ni efo llythyren yr atom, nifer y brotonau, nifer y niwtronau. Rhowch lythyren A i E yr atom sy â'r rif mas o 12. So rif mas yw nifer y protonau a nifer y niwtronau wedi adio at ei gilydd. So, ni'n edrych am 6, adio 6, E yw'r ateb. Rhowch lythyren A i E, yr atom sydd i'w gael yn grŵp I yn y tabl cyfnodol. So, nifer o brotonau yw'r rhif atomig, a rhif atomig yw'r rhif ar y gweilod. So, ni'n edrych am rhif 3, rhif 11, neu rhif 19. 3, 11 neu 19, dyna 11, dy. yw'r ateb. Dewiswch lythrennau A i E yr atomau sy'n isotopau. Rhowch y rheswm dros eich dewis. Wel, mae isotopau efo'r un nifer o brotonau ond nifer gwahanol o niwtronau. So ni'n edrych am dau gyda'r un nifer o brotonau, C ag E, nifer gwahanol o niwtronau, 8 a 6, so dyna yw'r ateb. Dyna'r ateb, yr un nifer o brotonau, ond nifer gwahanol o niwtronau. Mae'r diagram isod yn dangos ddeiledd electroneg elfen yn y tabl cyfnodol. Gan ddefnyddio X i gynrychioli electron, lluniadwch ddiagram i ddangos y deiledd electroneg yr elfen sy union o dan yr elfen hon yn y tabl cyfnodol. Wel, mae'r un yma efo dau yn y plisgyn cyntaf ac wyth yn yr ail blisgyn. Ni'n gwybod bod mewn grŵp zero, oherwydd mae efo blisgyn allanol llawn. Ni'n gwybod bod mewn cyfnod dau, oherwydd mae yna dau blisgyn. So os mae union o dan, mae'r un nesaf mynd i bod mewn cyfnod 3, a hefyd mewn grŵp zero, so mynd i cael 8 blisgyn allanol llawn, a ni blisgyn allanol, a mynd i cael 3 blisgyn. So, yn y plisgyn cyntaf, y dau electron. Yn yr ail blisgyn, fi na 8 electron. Ac yn y plisgyn allanol, bydd yna 8 electron hefyd. Y ffordd arall o wneud hwn yw gweithio mas beth yw'r elfen, gan ddefnyddio'r tabl cyfnodol. So mae efo deg electron, felly mae'n mynd i gael deg proton. So neon yw e. Union o dan neon yw argon. Yn deiledd electronig argon yw 288. Esboniwch pam mae'r ddwy elfen hyn yn anadweithiol yn gemegol. A'r ateb yw bod ganddyn nhw plisgyn allanol llawn. Dyna diwedd y papur. Mae mnemonig yn helpu rhai i gofio pethau fel hwn, rhywbeth fel mae Carys yn gweld bod hufen iâ yn melyn.